سرور ڈیندا پیا اور بڑا امن سکون آندا پیا اے دوئے محترم موری بڑے غور نال ڈیدے ودن تے پتہ نہیں انہاں کو کیا تھی گیا چلو ٹھیک ہے جو بھی تھا انہاں کو ماشاءاللہ تھوڑی طبیعت خراب ہے زکام دی پرابلم ہے زکام اے سائیڈ دے نا بڑا درد ہے وی وز آج چلو کوئی گل نہیں درد ہے تے اللہ پاک کو تندرستی ڈیسی سا کو دعا کرے اللہ پاک سا کو شفا دے وے صحت دی بادشاہی دے وے اساں ماشاءاللہ نو وجدی پے دکان دے ویندے میں تھی لیٹ گئے طبیعت تھوڑی خراب ہے گلے دے وے درد ہے کیونکہ زکام دی وجہ زکام جے کو ہوندے نا ولو کو اے مسئلہ تھی نے۔ چلو کوئی گالھ نی اللہ پاک تندرستی ڈیسی صحت دی بادشاہی ڈیسی آئی ماشاءاللہ جڑے رہو ریکویسٹ ہے تہاڈے کوں سپیشل بھرا دی سپیشل لسٹ دی ہک چھوٹا جیہا سبسکرائب مار چھوڑو فالو مار چھوڑو سبسکرائب کر چھوڑو اور شیئر کر چھوڑو اور ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو ویڈیو پوری واچ کیتی کرو تہاکوں تاں سمجھ لگسی کہ سلیم بھرا نے تہاکوں کیا آکھے کیا نی سٹوری سنائی تے آج دا مزیدار خوبصورت تھیونڑ والا ولاگ ہے ساڈا واک کر ہے اور اساں آپ ہیں چلدے ہیں باہر تہاکوں باہر دا ماحول ڈکھینے ہیں۔ دا ویور ماشاءاللہ باہر پہنچے ہیں تو باہر دا کچھ اس طریقے دا محال ہے سلون والا بھائی آج کہہ نہیں آیا ہویا تے فوک پئی ہوئی ہے بڑے دور دور تک ساری ہے فوک ہی فوک ہے ویور دے دے پہ پہ نا فوک ہی فوک ہے کچھ باہر خوبصورتی محال ویدر بڑا پیارا اور خوبصورت ہے سورج نکلا ہے سورج بڑا پیارا پیارا لگتا پہ درختاں دے وچوں تاکوں ڈکھیندا پیا سورج بڑا پیارا اور خوبصورت نظر دا پیا تے ماشاءاللہ ولاگ وی آئی پی تھی ہونا لے لیول دا ولاگ تھی ہونا لے جڑے رہو سارے چینل نال تاکو پیارے پیارے محبتاں بھرا خوبصورت ولاگ ڈیندے رہو سرائیکی کلچر دے نظارے ڈیندے رہو لیکن ماشاءاللہ اساں اپ دے کیبن دے وی آ گئے کھوکھے دے آ گئے سلیم کھوکھے اللہ لائک فالو شیئر کر چھوڑو تے اج دا پیارا وی لاگ ہے جڑے رہسو ساڈا چینل تاکم ہفتہ پیارے پیارے خوبصورت ماحول ڈکھیندے رہسو پہلے اساں گھرو سٹارٹ کیتا وی لاگ سٹارٹ کر کے گھرو باہر آ گئے کیبن تے آ گئے اج دا ہن ماشاءاللہ خوبصورت پیارا جے ماشاءاللہ پیارا جے وی لاگ لگ سی جڑے رہو ساڈے چینل تاکم پیارے پیارے خوبصورت جے وی لاگ دے سریکی سریکی سریکی سریکی نظارے ڈکھیندے رہو

دھند دی وجہ توں کر کے ٹرین بہوں گھٹ نظر دی پئی ہے چلو ماشاءاللہ جڑے رہو تاکو خوبصورت جے نظارے اگیں ڈکھیندے رہسوں پیارے پیارے اور خوبصورت جے ہے بابا اپنے ڈنگراں کی تے پھوسیاں چاہ کے ویندا پہ کلر سکا اے دے دے پہ وینا اے ہن ختم تھی گیا ٹرین بھی بس اے ٹرین گزر گئی ہے چلو ماشاءاللہ اگاں ماحول ڈکھیندے تاکو جڑے رہو ویلکم ٹو بیک ویورز اساں ماشاءاللہ آ گئے ہیں دوبارہ ول کیونکہ ٹائم بابا تھارا تھی گیا ہے اے اے علی مائی سامنے دے دے پہ وینا ساگ دی پنڈ چاہتی آندھی پہ کیا بات ہے ویور اے اپنے چوک دا ایریہ ہے چوک علی سیڈ دے بس سنسان ہے شامہ پہ آ گئی ہیں طبیعت بڑی ہی یعنی کہ اپ سیٹ ہے نزلہ زکام ویور

صبح دا لگے ہوئے ہیں لیکن طبیعت خراب تھیون دی وجہ توں اساں ولاگ زیادہ کمپلیٹ نی کر سکے دعا کرے ساڈے اگے طبیعت ساڈی فریش تھی ونجے تندرست تھی ونجے اور اساں تہاکوں پیارے پیارے خوبصورت سرائیکی نظارے ڈکھیندے رہسوں سرائیکی کلچر دے اس الے چوک دا کنڈیشن ہے سامنے ماحول بالکل امن سکون تھی ہوئے بالکل

لیکن دعا کر اساں کوں اللہ پاک تندرستی ڈیوے پیارا جیہا خوبصورت ولاگ گھن کے اساں گھل حاضر تھیو اور اساں کوں ڈیو آج دے ولاگ نال اجازت تاں کوئی غلطی کوتاہی ہووے تاں اساں کوں معاف کرائیں اللہ حافظ ویور۔